Туктамыштай олы хан ике утырды бер торды, эчке баштан юл бирде, анда өлкән туй ясап, күк түбәдәй түбәгә ак чатырлар кордырып, түрә картын җыйдырып, хан хәзрәт ала күзен як-ягына каратты. Ирдән ирен җыйдырды, бидән биен җыйдырды, кобыгылны сыныйм дип, дәрәҗәгә чигием дип, анда хәбәр кылдырды. Чапчагы белән Сарыбал аны да кулдан күтәртеп, Ак утауга китертеп, Идегәйне аякчыга куйдырды.

Миндәй ирдән ни чыгар? Ни чыгар, ай, ни чыгар? Әйтер идем, телем килмәс, әйтмәс идем, күңел тынмас, коры үләндә дым булмас, коры сөяктә май булмас, акыл кайткан картларда хан тыңлардай сүз булмас, хан тотса да халык тотмас, халык тотса да хан тотмас,

Җырау балны эчкәндә, бал бирәккә төшкәндә Туктамышка янә әйтте, Иделдә булды илле хан, Җаекта булды ялгыз хан, Ире ханның уагы, уак ханның иресе, Карт бабаң да хан иде, алымы синнән аз иде, биреме синнән күп иде, Тулга да тулга дисез, җырла да җырла дисез, ни җырлаек сезләргә, ни бирерсез безләргә? Туктамыш хан анда әйтте, Ал-кара кеш тун бирим мин сиңа, сайлап алып кияр булсаң, җыраучым. Кыңгыраулы күк карчыга бирием, күл кыдырып чөяр булсаң, җыраучым. Алпан да тилпән йөгертеп, адымын җиргә куыртып, аргымак ат бирием, камчы тартмый менәр булсаң, җыраучым.

Үз кулымнан бер сараяк бал бирде. Сыпыра сынлы суп җырау, сараякны алгачтын, аны аузына алмастан Идгәй белән Җанбайны кашына ымлап алдырып, киң Җанбайның йөзенә сорау биреп ана итте. Бездән борын заманда Тунику атлы хан үтте, яу булганга яу булды, ил булганга ил булды, Олы ханның уагы, уак ханның олысы Туникуга баш иде,

Кайсы дөрес эшләде? Кямалның улы Киң Җанбай җавап биреп анайтте, Ак калада уйга бай йорт агасы Субратай, 195 яшәдең, күпне күреп байкадың, күпне белеп сөйләдең, синнән кала мин байгыш әйтеп-әйтеп ни әйтим? Азамат Ирколатай яман юлга басмады, хан булгансың сарайда, Югалчыны үтереп, тунику данын саклады. Сыпра сынлы субра Идегәйгә карап анда әйтте. Як түбәгә баш егет, яшең утызга җитмәен, тугыз йортка дан булдың, Азамат ир кобыгыл, төпчек атаң белмимен, Эч Азамат әңгәмәсен байкап күрсәң ни булгай? Анда әйтте Идегәй. Ак калада уйга бай, Йорт агасы Субратай, 195 яшәдең, Азау тешең ашадың, Күпне күреп байкадың, Югалчы үскән батырның Аты иде Тимертау, Аның атын әйтмәдең, Йорттан аны яшердең, Убалын кая куярсың? Энәндә булды сигез хан, Олы ханның уагы, Уак ханның олысы, Туникуга баш иде, Тунику күккә ашкансың, Кытай йортын баскансың, Үзен күккә ашырган йортына кыңгыр карады, Йорты фәрван булмады. Көчлесе кыл биләде, көчсезе зар иңрәде, Күккә ашкан Туникуы йортына күзен салмады. Юалчы үскән Тимертау йортның зарын аңлады, Юл тапмаен адашкан Чалпы йортка юл булды.

Җавап сүзен алгачтын, сынап бер карап торгачтын, өлкән җырау Субра Идегәене җепләп анда итте. Яшь җелектә май була, акылы уйга бай була, җелегеңә май тулган, акылың уйга бай булган. Аны әйтеп Субра, сары балны күтәреп, Идегәй белән Җанбайга тулгай биреп янә әйтте. Эй, Сарыбал, Сарыбал, сары балны кем эчәр? Икең бергә килгәндә, кайсыгыз батыр ир булса, алып та алып шул эчәр. Субра алай дигәндә, Җанбай уйга килгәндә, Идегәй алып аны эчте. Субра җырау анда әйтте, Афарин, батыр икәнсең, ханга дуслык иткәндә, дуслыгың ничек итәрсең? Ханга хаслык иткәндә, хаслыгың ничек итәрсең? Идегәй торып анда әйтте, Ханга дуслык иткәндә, чыгып калабыз армын, Казнадан казна китереп, ханның күңелен табармын, ханга хаслык иткәндә, арсаеп атка менәрмен, карчыга булып очармын, ханны куып басармын, башын канҗагама асармын, бүленгән куйдай итәрмен, бүректәй киеп китәрмен, казнасын алып илгә, ханлыкны лаек бигә бирермен, мин дигәнне кылырмын, дигәнемне кылмасам, атамның харам улы булыйм. Сыпыра сынлы суп җырау Идегәй белән Җанбайны икесен бер сынап күргәчтен, Туктамыш ханга ана әйтте. Эй ханиям, ханиям, әйт дисең дә куймыйсың, әйтмәгә авызым бармыйдыр, бармаса да әйтием, кара лачын бүз тыйгын, икесе ике ояның кошы икән. Остазларыңа тоттырып, икәүне бер тургачка кундырдың. Кашыңда торган ике ир, берәве аның олы угыл, Маңлае чыкык гүзәл булыр, батыр булыр шул угыл, янтая биреп утырган Җанбай аты аталган ирне салкык күрене җанбаз булыр шул угыл. Камалның улы киң Җанбай, сүзгә чишән ир Җанбай киңәш бирер картларга, яуга чыгар атларга, Бездән дәүран үткәндә, сезгә дәүран җиткәндә, та кем калды ханнарга? Аргы угыл да бирге угыл, шул читтәге шул угыл, кош борынлы кобыгыл, бүре пычым шул угыл, балтыры юан, кулы үнән, җай татарга охшый шул угыл. Ирене юка күренә, чишән икән кобыгыл. Яурыны яссы, муены озын, җәя тартмага кулы озын, мәргән икән кобыгыл.

Ни күрмәгән картыңмын? Башлык та башлык, башлык хан, аны күргән картыңмын? Аннан соңгы Абыл хан, аны күргән картыңмын? Аннан соңгы Кара хан, аны күргән картыңмын? Олы бабаң Томавыл, аны да күргән картыңмын? Унике тотам ук тарткан, тартканында өзә аткан, аннары соңгы ир Чыңгыз, мин аны күргән картыңмын?

Аны күргән картыңмын, тименгесе тезмә алтын, Тыныбәк дигән хан үткән, аны да күргән картыңмын. Аргымак бавы сум алтын, Асылбәк дигән хан үткән, аны мин күргән картыңмын. Ябынчасы җәймә алтын, баш шайманы чын алтын, Манарасы кырык колач Җанбәк дигән хан үткән, аны мин күргән картыңмын. Бирдебәк тә хан булган, биреме синнән күп булган, аны күргән картыңмын. Олы ханнан тугыз хан, кече ханнан утыз хан, ыгына кергән картыңмын. Карт бабагыз Туктага, аның углы Туйгужа, аны күргән картыңмын. Эй, Туктамыш, Туктамыш, тик тенә көн син үзең ялан аяк, ялан баш йөреп торган бала идең, бүген син дә хан булдың, сине дә күрә торамын, Үтерә икәнең беләмен, үтерсәң җуяр нием бар? Ахирәт игә барырмын, янә игә керермен, әҗәл туры килмәсә, Азраил кырык салмаса, әле дә булса Туктамыш, синнән калыр картыңмын. Янә торып янә әйтсәм, энәндә үтте ун батыр, ун батырдан иң батыр, санае күк сыландай, тартып атса санаен күктә йолдыз югалткан, күк батыр дип аталган, аны күргән картыңмын. Энҗү белән Бәнҗүдә борын үтте биш батыр, Биш батырдан иң батыр Гөрзисе иде биш батман, Кылычы иде йөз тотам, Сукса тауны җимерде, Чапса яуны юк итте, Тау батыр дип дан алды, Аны күргән картыңмын. Җаек белән Иделдә борын үтте дүрт батыр, Дүрт батырдан иң батыр Кулындагы калканы аның иде өч батман, Иңендәге тимер кебә аның иде дүрт батман, гавер аткан утчагыр, күкрәгенә батмаган утчагыр атмас батыр дип, даны йортка таралган, аны күргән картыңмын, күп батырны мин күрдем, күп батырны мин белдем, яшем йөз туксанга килгәндә, чыкмаган җан йөргәндә, миннән дәүран үткәндә, сезгә дәүран җиткәндә, Утыз тешем беткәндә, Шунча ирләр күргәндә, Утыз ханның гомерен үткәндә, Кобыгылдай ирне мин Бер күрмәгән картыңмын. Кашларына карасам, Каләмнән пәйда булгандай, Күзләренә карасам, Күгеннән пәйда булгандай, Каршыннан торып карасам, Каһәрдән пәйда булгандай,

Ике саклык турыны олауга җайдак алыр ул, Нугайлының агыр йорт, җәяү яткан хайран йорт, ач кезәндәй бөгелеп, ач бүредәй чыелдап, ач арысландай үкереп, илеңә тавыш салыр ул, кырык көнлек чүленә айдынлы булак салыр ул, Иделнең ике ягы кызыл яр, ысбадан савыт салыр ул, Иртеш башы кара тун, ике арасын куар ул, чиксез кузы, сансыз куй, Күп гаскәре туйсын дип, суеп казан асар ул, батман-батман балыңны тартып алып эчәр ул, алтыннан суккан ак урдаң, көмештән суккан ак ишек, төшсә тимер чукмары, ишегеңне ачар ул, кирәгеңне киртәр ул, киртеп утын итәр ул, кисмә-кисмә сары алтын кисеп улҗа итәр ул, кашыклап җыйган малыңны чүмечләп чәчеп бетәр ул, бар урдаңны алыр ул, тәхтеңә бау салыр ул,

Инде мин кеше танымам, әгәр кеше танысам, Котлыкой әби улы Идегәй ул Кобыгыл.
Идегәй дастаны аудио китабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.